Nilqakom għal programm ieħor politiko. Lejla ġewwa l-istudju miegħi nilqa' l-Dr. Joanne Spiteri, CEO tal-Broadcasting Authority. Nirringrazzjak tal-li lqajt l-istadina tagħna. Għidilna xi ħaġa fuqek fuq fuq. Mela, hekk kif qed tintina CEO tal-Broadcasting Authority, ilni CEO mill-2016. inni l-autorità ħafna iktar, inni iktar minn 20 sena issa, kważi l-karriera tiegħi bdejt hemmhekk, bdejta bħala ġurnalista il-PBS, però mbagħad imxejt eh, fuq in-naħa l-oħra tal-munita bħala regolatur. Inni għal dawn l-aħħar sa kważi sitt snin sew, mhux iktar, ovvjament bħala kap eżekuttiv tal-awtorità. Mela, meta twaqfet il-Broadcasting Authority ġewwa pajjiżna? Mela, l-awtorità twaqfet eh, fl-1961 hija waħda mill-aktar ehm, awtorità antika, ehm, hija awtorità kostituzzjonali, ġifieri twaqfet eh, bil-Kostituzzjoni taħt artiklu 118 ehm, u 119. U għalhekk hija kostituzzjoni, hija skużawni, hija awtorità awtonoma. Fil-fatt hija waħda mill-edem, però ovvjament il-regolamentazzjoni tagħha dejjem kienet qed tinbidel għaliex ovvjament l-istakeholders tagħha dejjem inbidlu. Ora, issa, l-irwol tal-Broadcasting Authority, x'inhu eżatt? Għax ħafna nies iħawduh jaħsbu li. Eżatt, mela dina importanti li ħafna ħafna minnis igerfxuna mal-public broadcast mal-public broadcaster. Mela, l-autorità hija regolatur ta' xandir. Ġivi tirregola ehm, x-xandir tat televizjoni u tar-radju. Iktar tard ta' nispjegaw ukoll li jista' jkun hemm servizzi oħra. Eh, però Primarjament hija regolatur u għal fil-fatt hija timmonitorja l-programmi tar-radju u tat-televiżjoni u tħejji rapporti dwarhom, tanalizzhom, eċċetera. Ehm, ovvjament għandha eh, liġi x'timplimenta, eh, primarjament huwa kap 350 tal-liġi ta' Malta, ehm, il-liġi li hija l-liġi tal-awtorità tax-xandir, il-liġi tax-xandir kif ukoll eh, leġiżlazzjonijiet sussidjarji oħra. Ehm, però ma ma xandar, ġifiri l-autorità ma xandar lebda program imma biss tirregola. Qed ngħidu tirregola u mhux tiċċensura, ġifiri aħna nimmonitorjaw il-programmi wara li jkunu jxandru naraw jekk kienx hemm ksur ovvjament naraw li dawn aderixxew mal-liġi tax-xandir, f'każ li ma jkunx il-każ ovvjament tinħareġ l-akkuża kontra dak l-istazzjon. Eh, barra li nimmonitorjaw, nilliċenzjaw, ġifri aħna bħala regolatur nilliċenzjaw numru ta' stazzjonijiet televizjoni u tar-radju, għandna wkoll stazzjonijiet mela għandna l-istazzjonijiet nazzjonali, primarjament il-kbar biex niftemu, l-istazzjonijiet ukoll digitali tar-radju li niċċenzjawhom ukoll aħna, u hemm numru ta' radju tal-komunità illi nilliċenzjawhom ukoll. Hemm madwar 20 minnhom daw bħalissa dawn huma stazzjonijiet żgħar tar-radju illi primarjament xandru f'lokalità partikolari. Voldri inti qed nifhem sew meta jkun hemm il-programmi u tanalizzaw. Tridu toqogħdu letteralment taraw kull programm Jew tistennew li xi ħadd jirrapporta li saret xi ħaġa ħażina. Mela, bħala regolatur f'Malta, aħna ma nimxux biss mal-ilmenti, ġifri aħna naħdmu wkoll ex officio. Ġifri aħna għandna grupp ta' monitors, grupp ta' team fil-monitoring department li jara, eżatt, letteralment jara u jsegwi l-programmi. Ovvjament, fil-bidu ta' skeda, eh, naraw l-iskedi tat-televiżjoni u tar-radju, namlu risk assessment ta' ċerti programmi, ġifiri dawk li l-programmi li eh, ħafna drabi jistgħu jkunu problematiċi għal diversi raġunijiet, mhux biss politiċi, imma għal anki għal kontenut ieħor. U nimmonitorjaw dawn il-programmi, ġifiri every now and then naqbdu sampil ta' programmi u nimmonitorjawhom. Eh, Pero hemm ukoll il-parti l-oħra, ġifiri persuna jista' jilmenta u koll jew persuna, jew partit, jew entità jista' jilmenta wkoll għax-xandira, eh, dika hemm il-leġiżlazzjoni sussidjarja 3506 fejn persuna li tħossa offiża jew persuna li moġa biex eh, xi ħaġa fix-xandir tista' tilmenta l-ilment jgħaddi għand l-istazzjon u aħna nkunu kkupjati, ovvjament l-istazzjoni kollu ċ-ċans iwieġeb għall-ilment jekk min jilmenta l-lanjant ma jkunx ehm, sodisfatt bit-tweġiba, eh, umbat jitlob lill-awtorità għasmieħ. Ehm, u allura mbagħad jittella qudiem l-awtorità. Biex nispjega ftit forsi kif taħdem l-awtorità, mela l-awtorità aħna hija maqsuma fit-tnejn, għandek il-bord tal-awtorità illi primarjament huwa magħmul minn erba' membri u ċ-chairman u dak huwa maħtur mill-Kostituzzjoni ġifieri appuntat mill-President ta' Malta wara li jkun ippropona il-membri il-Prim Ministru b'konsultazzjoni mal-Kap tal-Oppożizzjoni u allura dak ikun il-bord tal-awtorità. Il-bord tal-awtorità mmexxi miċ-chairman jiddeċiedi fuq dawn l-ilmenti. Ġifiri, ikollu l-ilmenti fidejh, ikollu rapporti, ikollu forsi siltiet mill-programm u jiddeċiedi fuqhom. Fil-każ tal-eżekuttiv imbagħad, u allura mill-kap eżekuttiv l-isfel, hemmhekk il-metodu huwa differenti, ġifiri aħna bażikament intellgħu programmi li huma bi ksur tal-liġi u nresquhom quddiem eh, l-awtorità quddiem il-bord tal-awtorità d-deċiżjoni. Ġifieri id-deċiżjoni finali hija tal-bord tal-awtorità, aħna nibdew qisu l-filter. Allura l-ewwel filter ikun il-monitoring department, jara l-programmi, jgħid isma' hawnhekk aħna qed naraw li hemm ksur. Jiena noħroġ l-akkuża, ehm, fuq dak il-ksur partikolari, imbagħad eh, l-istazzjon jiġi qudiem l-awtorità qudiem il-bord tal-awtorità ehm, jien nressa il-każ ehm, u l-istazzjon ovvjament jiddefendi jew jispjega il-pożizzjoni tiegħu. Eh, fil-każ meta jkollna l-ment, il-Monitoring Department kull ma jipprepara huwa rapporti jew transcripts per eżempju, rapporti ta' programm biex ovvjament tkun iktar faċli għal bord tal-awtorità jsegwi l-każ. Ah, issa inti ovvjament intom il-liġijiet naħseb nimmaġina jrid jagħmilhom il-Parlament li intom tridu timxu magħhom. U bit-two thirds tkun ħabba li jisu hemm iż-żewġ partijiet involuti. Mela. Jew jista' l-gvern jaqbad jgħid isma' din liġi ħa nibdilha. Mela, il-leġislatur ovvjament tgħaddi hemm il-Parlament, ehm, ovvjament jista' jkun hemm proposti minn naħa tagħna, jiġifieri minn naħa tagħna aħna ovvjament bħala regolaturu li niffaċċjaw id-difetti jew it-toqob li hemm fil-liġi, aħna ngħaddu l-proposti jista' ma jintlaqgħux u jista' jkun hemm proposti differenti milli aħna forsi ma nkunu xrajnihom, imma eżatt tgħaddim il-Parlament il-leġiżlazzjoni tax-xandir fil-fatt jiġifieri l-aħħar tibdil li kien hemm kienet bil-introduzzjoni tal-AVMS li hija l-Audio Visual Media Service Directive. Hija direttiva li daħlet mill-Unjoni Ewropea u allura l-pajjiżi membri kollha kellhom din id-direttiva. Fil-fatt aħna fl-2016 kellna l-presidenza u dak iż-żmien aħna wkoll konna qegħdin naħdmu fuq din id-direttiva. Eh, di daħlet fis-seħ, aħna d-dejnija ovvjament bħal kull pajjiż ieħor ġiet transposed, kif ngħidu bl-Ingliż, ġiet transposed fil-leġiżlazzjoni tagħna U ovvjament jekk ikun hemm imbagħad bżonn ta' leġiżlazzjoni sussidjarja oħra dik ukoll tkun trid eh, tgħaddi kabinett. Ah, tul is-snin għax ilek ovvjament hemmhekk daqsxejn mhux ħażin. X'tibdil rajt eh, speċi drastiku li forsi fl-aħħar snin
Le, ekku, inni ftit mhux ħażin. Iktar milli tibdil, l-ewwel nis tibdil anki fil-mod ta' kif eh, naħdmu. Ovvjament żdiedu l-istazzjonijiet u żdiedu l-programmi, ġifieri dika nista' ngħidha allura dak ifisser li il-monitoring team kellu jibdel ukoll il-mod ta' kif jaħdem. Iktar mill-li kif l-affarijiet għaliex sfortunatament il-liġi ma tantx inbidlet, ġifieri minn kelli jenni żmien twil hemmhekk. Il-liġi ma tantx inbidlet għal-bidu kien hemm numru kbir ta' leġislazzjoni sussidjarja li żdiedu, però bħala il-main act ftit inbidel. Però he, ovvjament l-operat tagħna nbidel minħabba li jinbidlu numru ta' programmi plus il-kontenut, ġifiri eh, fejn qabel jinnaf per eżempju kellek ħafna programmi politiċi ta' phone-ins, eh, issa daw minħabba mezzi oħra, hemm pjattaformi oħra fejn inti tista' eh, tressa il-vuċi tijak b'mod ieħor. Issa il-fokus sar iktar fuq per eżempju programmi ta' divertiment li jista' jkun hemm problemi anki ta' reklamar, problemi ta' lingwa, problemi ta' ehm, kemm huwa eh, kontenut għall-adulti jew le, ġifieri iktar id-dinamika tal-monitoring eh, team li jinbidlet iktar milli per se il-liġi. Ehm, però t-tibdil, t-tibdil rajt eh, fl-autorità u koll, ovvjament, daħal l-inna ħafna iktar xogħol mill-lat Ewropej, ġifiri issa għanna ħafna iktar xogħol anki ma' regolaturi barranin, aħna qegħdin ukoll parti mill-erga li huwa il-grupp eh, regolatur tal-Unjoni Ewropea u għanna ħafna input hemmhekk, ġifiri hemmhekk daħal ħafna iktar xogħol. Ovvjament, eh, eh, fl-ambitu Ewropew hemm iktar ukoll eh, liġijiet jinnaf per eżempju hemm il-Media Freedom Act per li għadda kif għaddiet il-ġimgħa l-oħra mill-Parlament Ewropew u koll nkunu involuti ġifiri iktar milli forsi mill-lat nazzjonali ħanejtek, iktar iktar morna mill-lat Ewropea. Issa, uħut jakkużawkom l-ispeċi jiskom awtorita li tridu t-ċensuraw intom. Intom hekk jew speċi biex tagħmlu tal-linji gwida u tosservaw. Fil-fatt fil-bidunet tetta ġifieri aħna maħniex ehm, ċensura, ehm, ġifieri aħna inħallu kull programm u kull kontenut jixxandar ehm, Umbat, jekk ikun hemm bżonn naraw li nieħdu l-passi neċessarji. Ovvjament, ikonna każijiet fejn producer iċemplinna u jitlob xi forma ta' gwida jew jew clarification, ġifri hemmhekk aħna natuha ovvjament sintendi jew nigwidaw accordingly m'għandniex problema fuq hekk, però il-fatt li niċċensuraw le, ġifri qatt u dina mill-bidunet kienet hekk qatt ma kienet eh, ċensura. Ovvjament hemm il-leġiżlazzjoni, ġifri jekk qed nitkellmu fuq family viewing pereżempju, hemm subsidy legislation partikolari ta' family viewing fejn hemm content descriptors, fejn trid tagħmel l-età, l-age, imma dik dejjem taqa' taħt ir-responsabilità tal-istazzjon. Qed nitkellem hekk għaliex aħna narfu l-istazzjon, ġifieri minkejja li hemm diversi production houses u media houses li jipproduċu l-programmi, fl-aħħar tal-ġurnata l-responsabilità editorjali taqa' taħt l-istazzjon u aħna narfu l-istazzjon il dak li nilliċenzjaw. Però le, ġifri maħniex ċensura, natu wkoll linji gwida. Ġifri ġili kellna każijiet fejn aħna noħorġu linji gwidi jew ċirkulari. Minnaf per eżempju l-aħħar linji gwida li ħriġna hija linji gwida fuq fuq eh, gender issues fi programmi ta' diskussjoni. Dan rajna għamilna studju dwar in-numru ta' irġiel u nisa fi programmi ta' diskussjoni, rajna li hemm diskrepanza kbira bejn iż-żewġ sessi u ħsibna li nagħmlu xi forma ta' linji gwida, però daw linji gwida mhumiex marbuta bil-liġi ġifiri l-istazzjon jista' jsegwihom jew isegwihom inqas jew ma jsegwi xejn. Ovvjament aħna nixtiequ li jkunu qed isegwihom għax kieku ma nagħmlux il-linji gwida. U dik kienet l-aħħar linji gwida li ħriġna, però minn żmien għal żmien noħorġu wkoll ċirkolari lill-istazzjonijiet. Intom bħala BA, e, salim punt però tistgħu tieħdu deċiżjonijiet fis-sens ejja nagħmlu każ estrem li naħseb qatt ma ġara Malta. Ikollok programm eżempju li jsir kuljum u da b'mod ħin kollu jikser il-liġijiet u hekk. Entom tistgħu twaqfuh dan bat jew il-qorti trid twaqfu jew. Mela, ekku, mela. Kenna każijiet forsi mhux daqshekk estrem imma insomma kważi viċin, inti jkollok eh, ħanieħdu eżempju jkollok programm fejn qed jikser il-leġiżlazzjoni marbuta ma' reklamar. Tajjeb. Aħna bħala awtorità aħna noħorġu l-akkuża fejn ikun hemm dak il-ksur, kellna każ jitla qudiem il-bord tal-awtorità l-argumentu jinstab ħati. Meta jkun hemm eh, meta jinstab ħati hemm ukoll il-ħames skeda tal-adwar ix-xandir li fiha hemm elenku tal-multi li l-istazzjon jeħel. Issa jista' jkun l-istazzjon ripetutament ikun qed jagħmel dan il-ksur. Dak il-każ u kellna każijiet fejn kien hemm repetutament eh, dan il-ksur u allura dejjem nerġgħu jerġa' jitlu qudiem l-awtorità, f'dak il-każ jista' jkun hemm iva hemm provediment anke estrem fejn jista' jittieħdu miżuri oħra. Jinnaf, per eżempju, jista' jkun jittieħdu miżuri eh, fejn dak il-programm, per eżempju, l-autorità tiddeċidi li dak il-programm partikolari jinnaf ma jixxandarx għal ġimgħa, per eżempju. Eħe, hemm provvediment fil-fatt fil-liġi li ehm, tħalli jisu fidejn l-autorità biex tieħu passi oltre, per eżempju, minn akkuża. Ehm, Sissa, sa fejn naf jien, li niftakar daqat ma ġrat, kien hemm każijiet fejn kien hemm ksur ripetut, eh, l-istazzjoni ħallas il-multa, ovvjament mbagħad eh, però wieħed irid jara wkoll li x'in l-istazzjon dejjem meta ħallas il-multa anki jekk jekk il-multa forsi hija baxxa u allura jiflaħ iħallasha. Xorta waħda tkun qed tagħti timbru ħażin lill-istazzjon, imbagħad l-istazzjon jirregola lilu nnifsu. Mela, illum il-ġurnata, bla dubju l-medja tinbidel b'mod maġġel ħin kollu tista' tgħid li jisu donnu hemm xejn li għadu jdum ħafna. Saru qed isiru ħafna podcast differenti, U dawn ovvjament qed jieħdu mill-audience ta' television forsi kif konna nafuh fl-antik u hija realtà ġdida. Intom bħala BA però fuq daw il-podcasts għandkom awtorità jew xejn, ħabba li kollox online. Mela,
ħanibda naqra mill-punt tal-udjenza. Mela aħna bħala awtorità nikkummissjonaw ukoll l-audience survey. Sewa għal numru ta' snin l-audience survey kien jiffoka fuq televiżjoni u radju. U riċentament daħħalna però ftit toma biex ngħidlek ta' online services. Sewa, u daħħalnihom dawn għal raġuni illi id-direttiva kif diġa qed l-Audiovisual Media Service Directive, id-direttiva l-audiovisiva, daħlet ukoll servizzi ġodda. jider għalmenu minn min dak li għanna fidejna, jider li xorta wahda il-media, il linear media li hija television, xorta wahda għadu b'saħħtu. Pero għadu b'saħħtu għal diversi raġunijiet jew f'każi ehm, partikolari. Eħew jista' jkun li l-online media fostom il-podcast ħadu eh, over iktar mill ħadu over imma saru iktar popolari. Forse anka ħabba eh, għaliex l-età.
Hemm l-aċċessibilità, hemm l-età, hemm ukoll anki il-mod, ġifieri jiena issa saret iktar easy li jiena tkun an on demand service milli rrid nistenna isma' is-seba' biex nara dak il-programm Fil-verità jien fis-seba' ma nistax nara dak il-programm imma nista' nista' narah għall-argument fis-sagħtejn. U allura eh, l-aċċessibilità tal-online hija hija hija ikbar. Plus li jiena nista' nara parti minnu, ħafna drabi il-kontenut online huwa ħafna iqsar, ma tantx għandna ħin biex noqogħdu naraw programmi fit-tul u allura eh, jista' jkun il-popolarità tal-podcast jew ta' servizzi online daħlet iktar. Mela, id-direttiva li, li daħlet fis-seħ fl-2020 aħna f'Malta daħlet kifet lek video sharing platforms li huma pjattaformi li dawn ipoġġu fuqhom kontenut. Issa, il-direttiva qed titlob regoli għal pjattaforma mhux għal kontenut partikolari għaliex mela jiena jekk jiena poġġejt klip eh, sewwa, jekk jiena poġġejt klip fuq il-pjattaforma hemmhekk il-question mark hija ta' mini ehm, ir-responsabilità editorjali. U allura jekk jiena s-saħħa tal-argument poġġejta fuq Facebook, il-provditur tas-servizz m'għandux dik l-editorial responsible kif għandu pereżempju stazzjon tat-television li huwa responsabbli minn dak kollu li qed jixxandar. Um, Però fil-fatt, per eżempju, il-video sharing platforms, per eżempju, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, um, dawn ġew rikonoxxuti riċentament ilhom jeżistu Vera, però ġew rikonoxxuti riċentament bħala video sharing platforms taħt din il-liġi, taħt din id-direttiva. Pjattaformi bħal dawn, per eżempju, huma regolati mill-awtorità Irlandiża għaliex taħtom taqa' il-ġurisdizzjoni tal-Irlanda u allura l-awtorità li qabel kienet tax xandir issa ġiet tal-medja eh, tirregola dawn il-pjattaformi. Issa, għaliex biex inkun qed ngħid eh, eh, kollox u npoġġi kollox fil-perspettiva, il-direttiva ehm, hija bbażata mill-country of origin principle. Mela allura jekk tlaqna mill-kunċett li dawn is-servizzi jaqgħu tal-ġurisdizzjoni Irlandiża għaliex hi tirregolhom u din hija pjuttost xi ħaġa riċenti fil-fatt din l-awtorità milix li twaqfet għaliex għamlu overhaul enormi ta' din l-awtorità li kienet biss qabel tirregola il-television u r-radio. Meta qed nitkellmu fuq il-podcast, bħalissa l-awtorità Maltija qed tiddiskutu internament, ġifieri għalissa qed naraw niddiskutu internament x'servizzi jeżistu. Eh, x'servizzi Maltin jeżistu u li ma huma qed jittargetjaw l-udjenza Maltija. Ġifieri dawn diġà qegħdin bħalissa niddiskutu dal-ambitu anka fosthom podcast, mhux neċessarjament podcast, però jista' jkun ikunu portals oħrajn, portals oħrajn li il-main principal purpose tagħhom huma li jipprovdu audio-visual content. Dawn diġà bid-direttiva li hija transposed fil-liġi tagħna diġà suppost huma jiġu regolati. Issa, x'sa nirregolaw? Mela, id-direttiva għandha diversi punti. Partikolarment il-protezzjoni tal-minuri, ġviri dik tagħti importanza kbira anka meta meta nkun qed nitkellmu fuq livell Ewropew jagħtu importanza kbira. Il-commercial communications li huwa reklamar, Imbagħad ikollok eh, hate speech u terrorism, għandek ukoll eh, il-vjolenza u għandek ukoll adult content fis-sens ta' siti per eżempju pornografiċi. Dawk huma l-iktar eh, biex ngħidlek ħames punti li jissemmew fid-direttiva u li jiġu regolati bid-direttiva. Issa, fejn sa mmorru aħna f'Malta s'issadna qegħdin niddiskutu internament għaliex wieħed jista' jgħid isma' mela noħdu aktar il-bot u allura ngħidu isma' mela il-legislation kollha li teżisti fil-ġurisdizzjoni Maltija noħduha wkoll jiġifieri l-imparzjalità fix-xandir. il-bilanċ fix-xandir dak ħan inkluduh ukoll f'dawn is-servizzi audiovisivi. Ovvjament għadna qegħdin niddiskutu, però il-ħsieb tagħna sissa primarjament huma illi nirregolaw il-punti li joħorġu mid-direttiva biss u mhux mill-liġi Maltija wkoll. Anki għal fatt minħabba li l-online u x'inhuwa free huwa ħafna iktar ikbar għandek oċeani, ġifiri fejħa toħloq il-bilanċ, fejħa toħloq l-imparzalità. Però dawn huma kollha għadhom qegħdin jiġu eh, diskussi internament. Eh, ovvjament, kif ħajkonna dan il-qafas, ħankunu qed nistiednu is-servizzi li nafu bihom, sintendi, is-servizzi li nafu bihom Maltin, anki għad-diskussjoni tagħna biex naraw ġifiri fuq xiex ħan waqqawhom jekk hux ehm, in-numru ta' subscribers, in-numru ta' views, in-numru ta' likes. Ehm, meta ħajkun meta ħajkun is-servizz, meta ħan ngħidu isma' dan huwa servizz u mhux dan, ġifieri x'kif ħa nimxu. U s'issa dana għadu anka diskors for Ewropea, ġifiri aħna jkollna diversi laqat, u saħansitra ġifiri pajjiżi kbar ukoll għadhom bejn ħaltejn li ma servizz meta u fejn ħajaqa'. Però ġifiri kif kif ikollna dan il-qafas ovvjament niġbru il-dawn is-servizzi lokali eh, naraw anki d-diffikultajiet tagħhom, iċ-challenges tagħhom, ġifri aħna u din nixtieq ngħid hawnhekk aħna maħniex qegħdin noħon ussu, ġifri aħna ma rridux illi xi servizz minħabba l-leġiżlazzjoni tagħna jala far from it. Ġifiri aħna rridu illi ikun hemm il-vuċijiet ta' kulħadd jinstema' kulħadd u allura maħniex sa nkunu qegħdin nagħmlu restrizzjonijiet żejda iktar milli suppost, però nixtieq li kulħadd jifhem illi ma nistgħux kulħadd imur hemm, ixandar li jrid, b'nies vulnerabbli hemm barra hemm kemm trid, għax nispiċċaw ġungla, ġifieri b'xi mod xi regoli jrid ikun hemm. Però dawn qegħdin dawn huma ċerti affarijiet li qegħdin naraw fosthom, per eżempju l-aċċessibilità lil minuri, ġifieri din hija waħda mill-punti li tissemma kontinwament illi jrid ikun hemm measures jekk f'każijiet f'partikolari jaf ikun hemm stricter measures f'dawn il-tip ta' kontenut, partikolarment minħabba l-protezzjoni tal-minuri, għaliex ma jistax ikun li l-minuri x'injiftħu l-internet ħajsibu podcast jew ħajsibu ril li jista' jkun ta' dannu għalihom. Eh, Konħan saqsik u kol fuq di tar ril su hekk, għax da ovvjament ġili taf kif naw tidħol Facebook tara ril u għak toqgħod nizzel jibdaw tilajn oħrajn m'għandhom x'jaqsmu xejn ma li tkun qed tara u hekk. Possibbli b'xi mod tirregola imma taħseb jew għax naqra. Mela, din hija diskussjoni li li tqum for Ewropea. Għaliex għandek diversi diversi punti illi wieħed irid jikkonsidra. Meta nkun qed niddiskutu fuq protezzjoni tal-minuri, pereżempju, a case in point, U allura mill-algorithms inti tkun taf min qed juża u x'inhu mal-likes pereżempju tiegħu, ikonna daw il-każijiet ta' diskussjoni. Pereżempju, jekk jiena naf illi dan l-apparat qed jintuża minn minuri, għaliex l-algorithms qed jurini li jisma' dan il-likes tiegħu qed juri ċertu eh, qed jafas fuq ċertu reklamar eh, u mhux ieħor, qed jafas fuq ċertu kontenut u mhux ieħor. Jiena x'san kun qed immur għax imbagħad tidħol ukoll il-privacy. Mela jien x'laħjar illi nitlob ċertu informazzjoni privata u allura nara żmien pereżempju l-età ġifieri. Nara l-età u allura qed nikxef ukoll l-identità tal-user tal-utent jew u allura ngħid eħe mela dak il-kontenut ma nagħmlux aċċessibbli għal dan l-utent Jew ngħid ok, mela l-privacy ma tidħol xejn u jara kollox. Ġifieri dawn huma vera kif qed tajt. Sikkina taqta' eh, miż-żewġ naħat. Sikkina taqta' miż-żewġ naħat. Daw ir-reels huma simili għal reklamar li naraw fuq ix-xandir. Ġifieri u ma simili għal din ir-raġuni għaliex jiena xejn inkun qed inqalleb ħajġini ril li ma nkunx qed infittxu per se. U l-istess jiġri meta jkollna pereżempju program promotions fuq ix-xandir jew reklami fuq ix-xandir. Meta mmur program jiena nara dak il-programm u ngħid jiena lest li nara dak. Imma xejn imbagħad jiġini reklami u spots u u kontenut ieħor jiena ma nkunx qed nistennieh u dan huwa simili tar-reels, però eħe din hija waħda mill-isfidi kbar illi toħloq l-online u dina l-ebda regolatur mu ħajkun qed jirristrinġi da kollu imma inaqqas inaqqas id-dannu partikolarment fuq it-tfal. Mela, sal-lum il-ġurnata x'ovvjament podcasts qed isiru ħafna. Ġie għalkemm intom ma tistgħux tirregolawhom għax jrid idaħħlulkom xi rapporti għax in-nies jaħsbu li tistgħu tagħmlu Mela, ċertu affarijiet.
mela, ironikament, rapporti per se fuq podcast ma daħlunniex. U qed ngħid ironikament għaliex f'kull konferenza li mmorru nazzjonali Jiġifieri meta jkollna xi xi xi laqgħat jew xi seminars jew anke tisma' fuq il- fuq il-mezzi tax-xandir, eh, kulħadd isemmi l-awtorità. Qisu l-awtorità ara x', eh, l-awtorità għandha t-tort ta' kollox, l-awtorità trid tirregola hekk u trid tirregola hekk u trid tirregola l-Facebook u trid tirregola l-online ukoll anki, eh, purchases. hemm ħafna eh, miżmeġ ta' affarijiet u sfortunatament eh, m'hemmx eh, tarif biżejjed fuq dan il-punt. Għaliex l-awtorità jaħsbu n-nies isma' mela l-awtorità tax-xandir trid tieħu ħsibek. Fil-verità wara qed ngħid ironikament għaliex ma rċivejniex xorta waħda ilmenti fuq podcast jew fuq fuq online media. Ħafna drabi l-issue dejjem tkun il-Facebook Um, uh, having said that il-Facebook anka l-kommenti illi kunem, ġifri aħna anka bil-direttiva l-ġdida u ġifri anka jekk immorru eh, l-autorità irlandiża, il-kommenti ma tirregolomx għaliex id-direttiva tirregola biss il-servizzi audiovisivi u allura l-kommenti ma jaqawx taħt is-servizzi audiovisivi. Il-komment ukoll.
Appuntu, appuntu, ġifi, jien naħseb iktar milli u kelli opportunità nitkellem anke f'konferenza barra minn Malta u kienet di kienet waħda mit-temi, speċi kemm kemm il-social media qed taffettwa l-familji u kemm qed taffettwa t-tfal, eċetera. Jien naħseb l-iktar ħaġa importanti huwa l-empowerment. Ġifieri iktar milli tirregola u tqaċċat u tiċċensura u ma tħallix, hija l-empowerment li inti tittati lit-tfal u anke lill-adulti illi ehm, ikoll ikunu media literate. Ġifieri naħseb l-iktar ħaġa importanti ehm, qabel xejn huwa il-media literacy. Jiena nemmen fija, ġifiri nemmen fija għal diversi raġunijiet fostom din, din l-iktar waħda importanti, illi kull user sew jekk tifel, sew jekk tifla, sew jekk adult, irrit jaraf l-online x'qed jagħmel. Ġifieri, insa ftit għal issa t-televiżjoni, ġifieri diġà t-televiżjoni jista' jkun hemm erq u jista' jkun hemm manipulazzjoni u jista' il-messaġġ ma jkunx ġust u fair u jiena bħala telespettatur għandi nara fu niżen u ngħid eħe dana huwa huwa veru imbabas, ġifieri bħala user u bħala telespettatur jien għandi kolli l-arfin illi nara fil jisma dana jien naf jekk nara reklam u f'daqqa waħda timsaħ il-mejda u kollox jiġi le, dan naf illi dan huwa manipulat. L-istess għall-online, ġifieri l-online in-nies għandhom ikunu marfa u naħseb li hawnhekk għandu jkun hemm investiment ħafna iktar f'kampanji ta' media literacy jew jew korsijiet jew taħriġ sejjaħlu li trid lil dawn il-users li jkunu qed jużaw il-Facebook, l-online, il-podcast, jiena meta nitfa' ritratt, jien tfajt ritratt għalija u għal-friends tiegħi biss, le, jiena tfajt ritratt għad-dinja kollha. U dak ir-ritratt jew dak ir-ritratt li ħadu li għax jiena kont qiegħda miexja fit-triq, eċċetera, dak ir-ritratt ħajibqa' miegħi ħajti kollha għal dejjem. Naħseb di importanti ħafna u anka l-fatt li fejn qabel konna nitkellmu ngħidu kontra dak u kontra l-ieħor bejn erba' ħitan u mietet hemm, issa x'jien x'in niġi biex nirrispondi lilek, qed taran id-dinja kollha qed tara, tara.
U jistaw dawru jilek u jisqeżattu.
U appuntu, appuntu, ġifiri l-fat li li minki għalli għall-argumentu għahbar imma tista tiġi spinjata, il-telespettatur għandu jaraf illi. Eżatti, il-power tal-ġurnalist, jew il-power tal-prezentatur, jew kull min għandu mikrofon, jew kull min għandu pinna, kemm qawwija. Fodri kważi jisek iktar tixtieq li n-nies ikunu aware ta' x'qed jaraw milli jkun hemm xi restrizzjonijiet eżempju fuq podcast x'jistgħu jiddiskutu mela, dal-affarijiet. Jien naħseb imorru jitfit, ġifieri minn barra illi il-producer għandu jkun jaf xinu ma restrizzjonijiet tiegħu u għandu jkun apparti mhux ir-restrizzjonijiet iktar il-limiti tiegħu ta' fejn irid jasal, ġveri ma npoġġux ir-responsabilta biss fuq il-user, ma jampoġġu kol responsabilta fuq il-prezentatur, u fuq il-producer. Ġifiri il-producer u l-prezentatur għandhom jarfu xinu ma l-limiti, ġifiri għandhom kollom ċertu knowledge ta' ta', ta media u kemm tista' twassal din il-media u l-messaġġ tagħhom, però naħseb li jeħe għandu jkun hemm u allura hemmhekk jitlu regoli, eh, però naħseb l-importanz waħda mill-affarijiet importanti hija l-media literacy. Fil-fatt li VMS, dil-Audio Visual Media Service Directive, hemm provvediment fejn tobbliga lill-istazzjonijiet ikollhom eh, pjan ta' ħidma fuq media literacy, issa ovvjament se jaħlu li trid jew ara jekk jekkux kors, jew ara jekkux taħriġ, jew ara jekkux kampanja, ġifiri il-metodu mhux indikat. U fil-fatt il- il-gvern f'din il-provediment kien waqqa fil-Media Literacy Development Board. Dan huwa board li bażikament qed jistħarreġ eh, xem fix-xandi, xem fis-suq, xem anki online, u qed jipprova jaħseb fuq metodi jew tools ta' x'kampanji jista' jagħmel biex in-nies ikunu iktar edukati fuq il-medja. Alright, issa jekk ikun hawn dat tibdil il-podcasters li hawn Malta almenu li tkunu tafu bihom, se jkunu notifikati bit-tibdil. Le, le, fil-fatt iktar mill notifikati ħajkunu konsultati ġvidi nista' ngħidha, kif diġà għedlek, ovvjament is-servizzi is-servizzi kif huma u min huma il-podcasters qatt m'għandniex viżibilità ta' kulħadd, tintendi, u nazzarda najt li musta jkonna, dejjem viżibilità ta' kulħadd, u le aktar mill notifikati biss ħajkunu konsultati biex ovvjament eh, ikunu aware eh, ta' x'direttivi u x'regoli ħajkun hemm kif dejjem ġara anki fuq eh, regoli ta' television u ta' radio, dejjem ikun hemm grace period, dak li ngħidu l-grace period, jiġifieri biex inti wieħed jirregola ruħu jgħid isma' jekk jien għandi sensiela ta' 13 eh, il-poddata u dina diġà fassalta b'dal mod, ovvjament naraw illi eh, ma nħarbtulux, eżatt, ma nħarbtulux festi daqshekk malajr.
Issa, il-media houses imma eżempju mbagħad ħajkollhom xi restrizzjonijiet taħseb ġodda eżempju fuq reklamar u dal-affarijiet jew jisu bħal multivillu.
Eh, mela, ħajapplikaw għalihom. Ta' television qed tajt jew tard podcast. Podcast għax ħajġu hekk ukoll eventually.
Era, bażikament, bażikament kif kif qedlek waħda mit-temi li ehm, waħda mill-regola mill-regoli illi ġib maħal Audiovisual Media Service Directive hija il-reklamar eh, l-Audiovisual Commercial Communication ehm, U din hija hija ħatkun eh, ovvjament mhux ħatkun diġà qiegħda hemmhekk jiġifieri x-xandir eh, television u radio diġà huma regolati b'dan il-mod u iva hemm eh, regoli fuq ir-reklamar li ħajkunu jgħoddu għal podcast. Ovvjament hemm affarijiet oħra li le ġifieri jekk għas-saħħa tal-argument. Aħna għandna subsidy legislation tal-alkohol għall-argument u li dan huwa time barred, ġifiri dan jista' jixxandar wara s-seba, per eżempju, fil-waqt li għat-televiżjoni u għar-radju dan tista' tagħmilha għaliex għandek forma ta' skeda, għal podcasts, għall-online, għan nitkellem iktar billi, dan ma jistax isir, ġifiri għax l-online u xinu huwa kif edna diġa huwa on demand, huwa nista' nsegwi fiex nirrid, u allura hemmhekk ħajkun hemm miżuri differenti illi illi jkun hemm, ġifieri partikolarment huma miżuri illi ħarsu l-protezzjoni tal-minuri. Ma' Dr.
Spiteri, nirringrazzjak ħafna tal-li kont ma' għaddejna punti interessanti u forsi anka ħafna minnhom in-nies ma kienux jafu U għem miktar jekk. Eħe, tixtieq iżżid xi ħaġa bil-qalb kollha. Le, le, basikament ġifieri hemm leġiżlazzjonijiet oħrajn illi forsi ma semmejniex fosthom pereżempju tal-protezzjoni tal-minuri. Hemm ukoll u protezzjoni tal-minuri iktar fil-qasam tax-xandir u hemm ukoll leġiżlazzjoni pereżempju tal-vulnerabilità. Eh, fejn aħna u din nixtieq forsi nsemmi anki f'dal-perjodu, f'dal-perjodu aħna hemm leġislazzjoni rridu nħarsuha Eh, fej per eżempju f'dawn il-maratoni ta' ġbir ta' fondi eh, jintużaw eh, tfal jew b'kundizzjoni jew morda jew li għaddejjin minn min diffikultajiet, dawn il-liġi titlob illi dawn jiġu ehm, screened u monitored minn nis fl-appoġġ, per eżempju, li huma esperti ovvjament tal-psikoloġija tal tat-tfal, u allura aħna noqogħdu fuq dak il-rapport li huma jindikawna. Ġifieri kellna każijiet fejn per eżempju jgħidu nisma' dan it-tifel mhuwiex lest li jiġi intervistat, per eżempju, u allura aħna nimxu ġifieri minn barra l-konsent tal-ġenituri il-liġi ma tarax biss il-konsent tal-ġenituri imma tagħti eh, l-aħħar sej biex ngħidu hekk l-aħħar deċiżjoni tkun tas-social worker. Nirringrazzjak ħafna. Nirringrazzja t-telespettaturi tal-li kienu ma nallejla u ħagġiġkom tkunu ma nal-ġimgħa Grazzi ħafna.